Wel mae'n anodd gen i gredu, Elwyn, edrach na chi'n gweithio yn y gweithdy bach cyfyng yma, ac yn trin y cyn a mor ddyheug, mae dim ond ers wyth mlynedd da chi bod wrthi'n gwneud y llwyau caru. Wel ia, rhyw wyth mlynedd beth felly, a rhyw deimlo baswn ni wedi gweld enghreifftiau o waith cywrain gin bobl yng Nghymru yma, a mi roth rhyw Symbyliad i mi, i gychwyn fy hunan felly ynde, dwi 'di gweld gwaith gin amryw un, ac uh, mi nes i ddechrau ymddiddori, ddigon carbwl yn y dechrau cofiwch, ond uh, uh, mi ddoth rwy'n yn ara deg bach. Ond da chi hefyd wedi olrhain hanes y llwyau caru yma, do? Wel, do, dipyn, a o'n i'n sylwi bod na chydig iawn o bobl yn deall uh, be oedd uh, y gwir bwrpas nhw'n he. A'r gwir bwrpas, wrth gwrs, oedd uh, na nhw oedd yr unig anrheg fedra rhyw fachgan godlotaidd i roi i'w gariad yn yr hen ddyddiau, ynde? Yr hyn sy'n synnu pobl wrth edrach ar y llwyr caru 'ma 'di sut dach chi'n gallu gneud i'r peli bach pren 'ma symud oddi mewn i'r i'r cae tra'r Cadwyna hefyd. Wel, ma' 'na enghraifft yn fan'na. Hwn ia? Ia, enghraifft fawr iawn wrth gwrs, ond yy dy- matar ydi o o ddyfalbarhad, dach chi'n gweld, dach chi yn yy dal i garfio y belan yna o hyd nes yn y diwadd da chi'n mynd i chael ei dorri'n rhydd ynde? Da chi'n carfio hi mewn yna. Wrth gwrs y llia'n byd ydi'r bel. Mwya anodd ydi'r gwaith wrth gwrs. A'r gadwyn yr un fath wedyn ie? Y gadwyn wedyn dyna chi hen waith anodd iawn yn ôl y marn i ydi gneud cadwyn da chi'n fydda i'n licio mynd yn mesul dolen fel hyn ynde? Ma' na ambell un ma' na ddarn arall o bren yn fanna ma' nhw'n licio torri'r pren i gyd i gychwyn. Ond fydda i'n teimlo bydd hynny'n gwanio'r gwaith allu. Ond mae o'n dipyn o... isio gwaith dipyn o fynad efo fo. Isio mynad job, swn i'n ddeud. Ynde. Mynad job. Mae 'na enghreifftiau fan hyn o o lwyau gorffenedig ac mae 'na stori yn gysylltiedig â bob un wrth gwrs, yn does? Wel, oes.
Dyma chi lwy rŵan wedi cael ei gwneud ar gyfer Capten Llong a'i wraig, ynte, Mister a Misus Capten Hughes a a Misus Meinir Hughes, ac mae gynnyn nhw dri mab, Iwan, Huw a Gareth, a wedyn mi rois i Henwan yn fanna, a mi rois i'r dair belan 'ma yn fama iddyn nhw, a hynny'n cynrychioli'r tri mab. Ac ar hyn o bryd, dach chi'n gweithio ar y llwy 'da ni'n mynd i roi i'r pâr sydd ar fin priodi? Dwi yn gweithio ar hon, mae hi yn mynd, ydw i'n deall, i ŵr ifanc, mae o'n ffarmwr, ac dwi wedi gwneud yn fan hyn cribin a ffigwarch ac ysgub i ddangos be ydi alwedigaeth o, ac mi dda diddordebau y ferch ifanc dwi'n deall ydi darllen a chwaraeon ydyn dwi di rhoi am roi llyfr yn fan yna a racet a pêl yn fanna i ddangos be mae hi'n ymddiddori yno felly te. Ac wedyn uh, mae'r enwa yn dwad yn fan hyn a mae dyddiad yn fod i ddod yn fanna, dwy galon ac ati, a'r olwyn wrth gwrs yn y canol yn dynodi uh, bod y gŵr ifanc yn mynd i weithio a, a i fod yn uh, i gadw'r wraig felly ynde. Dwi'n mynd i hynny'n fodern neu pidio, ond dyna fo. Mae'n meddwl iawn ei, dwi'n credu. Wel, dyna ni, mae yna dipyn o waith ar hon, dwi'n eich cymybu'ch crefft chi'n fawr iawn, Elwyn. Fawr, oes wir, mae yna waith, garw yn nhw, dwi'n credu.
Pa goedyn da chi ddefnyddio gyda'r llaw? Wel, y coedyn yma, rhyw fath o fahogan i ydi o. A dwi'm yn meddwl basa'r hen bobol yn gwrthod iwsio yy coedyn modern fel hyn tasa nhw'n cael y cynnig te. Fyddan nhw'n iwsio sycamor wydden a derw ag ati yn yr hen ddyddia' dach chi'n gweld. Ond o'na'm byd arall fedran nhw ga'l ynde? Oddan nhw'n gorfod iwsio arfar y coedyn oddan nhw'n 'i yn 'i yn o'dd yn tyfu ger y tŷ felly.